און ער מוטשעט זיך, און ער וויל זיין א ערליכע איד, און ער פאלט נאכאמאל דורך, און איך פרוביר נאכאמאל, און איך בין נאכאמאל דורך געפאלן, און איך הער נאכאמאל אנהייבן, און איך הער נאכאמאל דורך פאלן, ס'הייבט זיך אן קודם מיט א בחור, האט בר מצוה, טראכט ער איך וויל זיין א ערליכע איד, יעדעם איינעם, פרעג יעדן איינעם, זאג מיר בשעת דיין בר מצוה, וואס האסטו געטראכט די טאג פון דיין בר מצוה, יא די טאג פון מיין בר מצוה האב איך געטראכט, איך גיי זיין א ערליכע איד. נו וואס איז געשען? פארוואס האסטו אויפגעגעבן? איך ווייס נישט, עס גייט מיר נישט, איך האב פרובירט נאך א זמן אין ישיבה און עס איז מיר נישט געגאנגען, נאך האב איך געטראכט די קומעדיגע זמן וועל איך לערנען, און נאך האב איך געטראכט די קומעדיגע זמן, אזוי איז דורכגעגאנגען די בחור'ישע יארן, נאכדעם האב איך שוין געמיינט איך וועל חתונה האבן וועל איך זיין א ערליכע איד, און נאכדעם האב איך ווייטער פארלוירן די ליבשאפט צו לערנען, איך האב ווייטער פארלוירן די אפעטיט צו דאווענען. וועגן דעם איז דער רבי דא און דער רבי וויל אונז מחזק זיין אז א מענטש טאר נישט אויפגעבן, אפילו דו האסט פרובירט אסאך מאל און דו האסט פרובירט נאכאמאל און דו האסט פרובירט נאכאמאל זאלסטו וויסן איין זאך, מען טאר נישט אויפגעבן די רצון און מען טאר נישט אויפגעבן די ווילן. ווילאנג א מענטש וויל און ווילאנג א מענטש געבט נישט אויף די רצון, און בפרט ווען א מענטש געוויינט זיך צו צו רעדן צום אייבערשטן און יעדן טאג בעט ער, רבונו של עולם העלף מיך איך וויל זיין אן ערליכע איד, רבונו של עולם העלף מיך איך וויל אויך זוכה זיין צו לערנען, רבונו של עולם העלף מיך איך וויל זוכה זיין צו דאווענען. עט די סוף כל סוף זוכה זיין צו קומען צו אלע שיינע זאכן, די סיבה פארוואס רוב מענטשן געבן אויף און זיי ווילן נישט, דאס האט מען זיך מייאש געווען, ווייל מען לערנט דאס נישט אויס פון די יונגע יארן אז אזוי גייט די לעבן, מען פאלט און מען הייבט זיך אויף און מען פאלט און מען הייבט זיך אויף, א מענטש מיינט אלעס גייט מיר גיין כסדרן, איך וועל אנהייבן דאווענען און לערנען און ס'וועט מיר גיין, און ער זעט אז ס'גייט אים נישט, היינט האט ער פארלוירן די אפעטיט, און היינט לערנט ער נישט, און אז ער לערנט נישט, נאכדעם פאלט ער שוין אריין אין זיינע זאכן ווי ער איז אדורך געפאלן, און צום סוף ווערט ער צובראכן, אבער עס איז נישט ריכטיג, מען טאר נישט ווערן צובראכן, אפילו א מענטש זעט, נאך א טאג און עס גייט מיר נישט, און נאך א טאג ס'גייט מיר נישט, און נאך א טאג ס'גייט מיר נישט, טאר ער נישט אויפגעבן, דער רבי האט געזאגט, קיין ייאוש איז נישט פארהאנען, נישטא אזא זאך ווי ייאוש, א מענטש קען זיך אייביג צוריקערן צום אייבערשטן, אויפן ערגסטן אופן, זאל זיין וואס זאל זיין מיט דיר, קענסטו נאך אלץ צוריק גיין צום אייבערשטן. ווי מער א מענטש חזר'ט די לימוד פון רעבן די התחזקות נישט אויפצוגעבן, איך דארף נישט זיין, איך ווער נישט געבוירן קיין מושלם, און איך האב חסרונות, און איך לעב מיט חסרונות, און איך דארף עס אויסארבעטן, און ס'נעמט צייט ווילאנג מ'ארבעט עס אויס, קען ער נישט מצליח זיין אין לעבן. די חזל פארציילן, א מין האט געפרעגט, ר' פשי' בן לוי אז די אייבערשטער וויל אז מען זאל מל'ן, מען זאל מאכן א ברית, די וואכעדיגע סדרה, איש הכה את הזריעה ויולד הזכר, ביום השמיני ימלא בשר הלוסה, די רבי קומט חוזק מאכן אז די אייבערשטער וויל אז מען זאל זיך מל'ן, פארוואס ווערט א מענטש נישט געבוירן געמל'ט? פארוואס ווערט ער געבוירן מיט אזא מיט אזא מיעסע זאך ווי א הארלע? וואס שטייט אויף דעם? און די אייבישטער זאגט אז ס'איז א מיעסע יארלע, די גוים ווערן אנגערופן מיט דעם, אלע לשונות אין חזל, זאל א מענטש ווערן געבוירן געמאלעט. האט אים רב שיעבער לייבי געפרעגט, דו עסט בונדלעך? דו עסט טשיק-פיעס אדער א געוויסע אנדערע בונדל? זאגט ער אים, יא. ווי לאנג נעמט עס צו קאכן?

און וויפיל ווי לאנג דארף מען קאכן פלייש בהמה פלייש א גוטן סטעיק אפאר שעה דארף מען עס קאכן און וואס לייגסטו אריין זאלץ לייגסטו אריין וואס דארף מען אריין לייגן זאלץ ווייל די אייבערשטער וויל אז מען זאל עסן פלייש וואס קען נישט קומען פלייש געזאלצן און דאס זאל קומען אן אזא ספייס וואס דארף מען מישן און ארבעטן און זיך מוטשענען האט ער אים אויפגעוויזן אז דאס איז די וועלט יעדע זאך ווערט באשאפן מיט א חסרון. ס'איז אריינגעקוקט אין מדרש ווי שיין דער מדרש לייגט עס אראפ, יעדע זאך ווערט באשאפן מיט א חסרון, מ'דארף עס אוועק נעמען די חסרון, א קינד ווערט געבוירן נישט גע'מל'ט, מ'דארף עס מל'ן, עס קומט פון אים א מורא'דיגע התחזקות, א מורא'דיגע התחזקות, כ'האב עס געהערט ביי מהראש האט עס האט עס געזאגט ביי א ברית די ווינטער, איינער אינערגעלאדענט געמאכט א ברית, זייער שיין ארויסגעברענגט, ס'איז נישט קיין קונץ צו זוכן חסרונות ביי מענטשן, קוק אן דער און דער האט די חסרון. יא, וואס איז? האסט יעצט ממציא געווען עפעס א גרויסע זאך? איך בין געבוירן מיט די חסרון, און איך גיי עס משלים זיין, און איך האב מיך פאררעכטן מיין חסרון, און דו האסט א צווייטע חסרון. און יעדע מענטש האט זיין חסרון, איינער איז א כעסן, איינער איז געשלאגן אין כעס, איז ממש א גערעגטער, האט אזא פייער אין זיך, און איינער האט א צווייטע תאווה, און איינער האט א צווייטע זאך, ס'איז נישט קיין קונץ זיך אראפצוקלאפן, איך בין נישט, איך האב א פראבלעם, איך בין א שלימזל. אזוי ווערט מען געבוירן, מ'ווערט געבוירן א שלמזל, און מ'ווערט געבוירן מיט א חסרון, און מ'ווערט געבוירן מיט די פראבלעם, און מ'ווערט געבוירן מיט די פראבלעם, און מ'ארבעט עס אויס, מ'ארבעט עס אויס, וויאזוי ארבעט מען עס אויס? דורך תורה תפילה, א מענטש איז הויך ער לערנט יעדן טאג תורה, און נאך אביסל גמרא, און נאך אביסל גמרא, און נאך אביסל משניות, און נאך אביסל משניות, סוף כל סוף וועט אוועק גיין פון אים די חסרון די פראבלעם, אדער א מענטש בעט די אייבערשטער יעדן טאג, די רבי פארציילט אז ער אין די יונגע יארן האט געהאט אזעלכע שווערע מידות אז אונז קען מיר עס אפילו נישט נאכזאגן, אויב וועסטו אריינקוקן אין שבחי אריין אדער וועסטו נעמען ספר וואס מוהרא ש האט ארויסגעגעבן פעולת הצדיק, אזוי שיין אראפגעלייגט דעם רבינ'ס יוגנט. מען וואלט עס נישט געקענט זאגן, מען וואלט עס נישט, וואלט נישט געפאסט צו שרייבן אזעלכע זאכן וואס דער רבי האט געזאגט אויף איך, איך בין געווען א קייסן, דער רבי שרייבט איך האב נישט געהאט קיין זיץ פלייש, איך האב נישט געקענט זיצן אויף א פלאץ לערנען און דאווענען, איך מוז אויפשטיין, מיר האט אמאל א בחור געזאגט איך האב נישט קיין, איך האב נישט קיין נערוון צו לערנען, איך לויף ארויס יעדע מינוט, איך האב נישט קיין זיץ פלייש, דער רבי שרייבט עס אויף זיך אויך, אדער אנדערע זאכן, דער רבי איז געווען אין אנדערע תאוות, אין די ביטערע תאוות, אלעס האט דער רבי אויך געהאט, ער האט עס אויסגעארבעט.